Mae Martha'n symud ei choesau oddi ar y gwely a syllu arnyn nhw yn hir, fel petai nhw ddim yn perthyn iddi hi. Mae'n ama fyddan nhw'n ddigon cryf i ddal ei phwysau petai'n trio codi, ac mae'n hollol iawn, achos mae'n syrthio yn ôl ar y gwely yn syth. Mae'n trio eto, ond y tro hwn yn defnyddio yr un law rydd i afael yn ochr y gwely. Rhywsut, mae'n llwyddo i sefyll ac yn sadio ei hun cyn gadael yr ystafell heb edrych yn ôl. Bron fel petai hi'n cael ei chario gan rywbeth, mae'n cerdded ar draws y landin heb wneud unrhyw sŵn. Mae'n aros am ennyd gan wybod bod drws y llofft fach yn gul agored, ac mae'n gweld bod Elfi yn cysgu'n drwm ar y llawr, yn gwasgu tedi melyn yn dynn. Tydi Martha ddim yn mynd i mewn i'w chodi hi nôl ar y gwely. Mae'n troi'i phen a mynd lawr y grisiau ac i'r gegin gan basio golau coch y peiriant ateb yn fflachio. Er ei bod hi'n dywyllach yn y gegin nag oedd hi yn y llofft, dydy hi ddim yn rhoi'r golau ymlaen, ond yn hytrach yn mynd yn syth at y sinc a throi'r tap. Mae'n rhedeg y dŵr yn hir, gan ddisgwyl iddo gynhesu, ond dydy o ddim. Mae'n edrych ar ei llaw dde, a bron yn gwenu o weld yr olygfa swrreal. Mae ganddi ofn cyllyll erioed, a dyma hi rŵan a'i bysedd yn crogi'r carn fel petai'n trio gwasgu pob dropyn o waed ohono. Yn ofalus, defnyddia ei llaw chwith i blicio pob bys yn eu tro i ffwrdd o'r gyllell, ond mae ei llaw yn crynu a'r bysedd wedi cloi. Mae'n weithred araf a phoenus, mwy na thebyg, ond dydy hi ddim yn teimlo'r boen. Wedi golchi'r gyllell gyda'r dŵr oer, mae'n ei chadw yn y drôr uchaf, ond cyn cau'r drôr, mae'n taro lliau'n golchi llestri dros y gyllell, sy'n ddefod arferol iddi. Nid i'w chuddio rhag neb arall, ond i'w chuddio rhagddi ei hun. Daw ton o ryddhad drosti yn sydyn, ond mae'r rhyddhad yn gwneud hi'n ben ysgafn ac mae'n teimlo chwys oer yn rhedeg lawr ei hwyneb. Mae'n sychu ei hwyneb gyda'i phrys tu, un gwyn ar un adeg sydd bellach yn goch ac yn wlyb. Mae'n teimlo gwlybnu'r crys tu ar ei hwyneb ac mae'n ceisio'i dynnu yn sydyn, ond mae'n mynd yn sownd o amgylch ei gwddw Ac wrth iddi gwffio i ryddhau ei hun, mae'r gwaed yn cyffwrdd ei gwefusau, ac mae'r blas a'r aroglau yn codi cyfog arni, mae'n rhwygo'r crys tŷ i ffwrdd, ac yn ei luchio ar y llawr oer cyn brysio nôl at y sinc. Ni all ddal rhagor, mae'n chwydu, ac mae'r sŵn yn adleisio ar garreg y sinc. Mae'n damio ei bod wedi gwneud gymaint o dwrw, ac yn rhoi ei llaw ar draws ei cheg, i geisio dad-wneud ei blerwch. Mae'n rhedeg y dŵr eto, yn sgwrio ei hwyneb yn rhy galed, ac yna yn camu am yn ôl, wisg ei chefn, nes ei bod yn cyrraedd y gadair agosaf. Mae'n eistedd yno, yn dal i flasu cymysgedd o waed a chlwd ac mae'n aros. A phan ddaw'r gnoc ar y drws, dydy hi ddim yn sioc iddi.